Um, canlyniad siomedig yn ei hynna, Huw. Um, os gael gyda chdi, wrth y ffil. Oed ta, dwi'n meddwl bechgyn yn gwych hanner cyntaf yn ebyn y gweint a'r glaw yma. Ond uh, ail hanner yn ei ddim digon da. Tymod, stopio pasio bel ail hanner. Um, a Bala yn cymryd rhan o hwnna lawr y canol o'n ni. So, rhywbeth i gweithio ar. Be oedd y plan cyn y gem, Hill? Wel, ni newid y siap, ni newid i Damon i, i, i um, chwarae yn erbyn y gwynt a cadw pethau'n yn dyn. Gwn ni pedwar chwaraewr yn canol cae sy'n wedi pasio bel ac o'n i'n gwybod ti yn dal bala a tywed ar y breic ac uh, dyna sydd yn ei gael y gol ac o'n i'n cosi nhw problem a hael uh, hanner cyntaf. Ail hanner o'n i'n just stopio pasio bel, oedd y gwynt i ôl o'n i just yn mynd yn, yn hir efo'r bel yn lle tywed pasio i gwmpas trwy canol ond um, tywed clod bach i bala tywed a nhw dal ati ac dod ni i'r oedd y tywydd a'r glaw a bob peth yn swtio nhw well na fe ni Ac um, sut oedd hi'n teimlo fod yn y, um, yn y lliwiau iawn ar yr ofal? Ia, wych, ti'n modd, tro mae'r cefnogwyr yn briliant, dwi jyst yn uh, anffodus neb di ennill heddiw, ond um, ond nhw dal yn gwych ar ôl gêm, yn clapio'r bechgyn ac yn gweiddi, ti'n modd, mae'n bwysig, a mae'n mynd i bod yn bwysig iawn, ti'n modd, tan y diwedd y flwyddyn yma, ti'n modd, dwi'n gwneud o blaen, ac uh, ti'n modd, ni'n siarad a trafod efo'r bechgyn o'n um, yn y dressing room yna rwan, ond uh, rhaid nhw uh, dal ati, gan un neu ddau pobl o fe anef rwan, ac uh, gobeithio bod un neu ddau gael cyfle arall, ond uh, galon iawn i ddau gêm ola yma, a trio gael dipyn bach o momentum yn y games nesaf. A just i ffwr o'r gem, sut wsos ti wedi gael wsos gyntaf o'r ogia efo'r yn y clwb chi? Do, yn wych, ti'n meddwl, a, a ni cwarfod no, nos Fercher, um, ac maen nhw wedi bod yn briliant. lot o bobl yn siarad Cymraeg, so mae'n uh, gwell i fi, de. Ond, um, ie, yeah, ti'n meddwl, oedd nhw'n siarp yn y, yn y, yn y sesiwn, ac uh, gen i edrych ar hwn yn ôl rwan, a gobeithio, um, ti'n meddwl, symud ymlaen rwan. A ti'n hapus o beth ti wedi gweld, a ti'n hapus efo sy'n mynd pethau'n mynd hyd at hyn? Do, ti'n meddwl, hanner cyntaf superb, ti'n meddwl, yeah. y bechgyn yn ffantastig. Ail hanner dipyn bach yn uh, siomedig, um, ond rhywbeth i gweithio efo hefyd, hwnna di'r peth bwysig, ond gymryd chwarae i'r raf yma, A jyst trio cael y bê lawr a chwarae dipyn bach mwy. Ac yn ola de, um, beth ti'n disgwyl o gem wrth nesa? Um, gem gwahanol, dipyn bach, wel, ddim gwahanol i hwnna, bydd Cei Cam na rhywsyn fydd e, oedd Andy yna heddiw. Um, ond fel ti dweud, ni wedi newid y siarp to yma, so rhywbeth i Andy meddwl amdano nawr, felly gen i chwarae gem efo a newid eto iddo. Gret. Diolch i chi gyd. Diolch. Diolch ti.